story time yedu yanhasi iri kutendesa kumazowe but tisati enda kumazowe chambotangira tiri tiri kuharare so right now we are in harare kana takusvika mazowe iwill let you know kumaorange ukandika with that being said let me start the story time munhu yedu wanhasi tichamupa zita rekuti mm, rutendo i hope i've never used the name rutendo but if i have this is a different rutendo wandotaura nezvake so rutendo anoti when she was five years old um, anga akurara ega muroom make achirara ega muroom make uh, ah, she records achiita like mavivid dreams aye anoti a few days before atina six years akarota ari pasi pemvura but rutendo ari pasi pemvura kudaro airota achitenderedzwa nechembere six chembere idzi anoti dzanga dzakanaka but wenyaya dzinoti idzi ichembere idzi but dzaa dzakanaka sisingaite tombofichi here kaka chembere idzi dzaa dzakanaka dziri six zvekudaro dzichimutenderera dzichimutenderera iye akagara pasi idzo dzichimutenderera dzichimutenderera pamberi pechembere idzodzo dzapedza kumutenderera pamberi pake papa nevasikana six vanga vakabata macandles macandles acho anoti vanga vakamabata chi vakadai soo hanzi vaismila zvezvo kuti vanga vakadai soo that type of thing that's what she said guys so um, hanzi vasikana vanga vari six vese vakabata macandles pandakapedza kutenderedzwa nechembere idzi ndakabva ndaenda kune vasikana ndasvika kune vasikana one by one ndichidzima macandles avo paakadzima rewechi 6 chembere dzedze nevasikana veve vese manje vakumutendera vari 12 iye ari pakati vachimutendera vachimutendera hanzi vachimutendera vachiimba and they were throwing staff mudenga you may ask kuti staff dzaikandwa idzi chii matauro aiti aiti zvaita kunge makonye aikandwa but aikandwa kunge vana ruthrowa you know confetti hanzi vaitrowa makonye vaitongana ruthrowa chi confetti but I remember, excuse me, I remember I was very happy because kuhope ikoko nenyatsonzi kuti pane apa zvinhu zviri kufaya and within a few minutes of vanhu ava vachinditendera vachinditenderera my mother woke me up um, ndobva vandiudza kuti happy birthday so that was actually on a birthday ah, ndopakaitika hope idzodzo obva amuka meyo kachimti chi happy birthday mwana angu chichichi and then you know mwana akabva atoti ah, mama maita basa munoziva kuti zvandandchirotere ndobva atanga ovaudza mai vake Her mother didn't take it seriously because angoti ah iwe rutendo watanga tuhope twako tekuonana the little mermaid chichichi that's just how the mom took it handiti a few days later mwana ari kuharare by the way a few days later abva aita futi another dream hanzi in that dream chembereye yakanditi usazokanganwe kuuya kumba kuhope hanzi and that was it so for, from the time she was in grade one um, that was it abva azoenda kugrade four grade four aenda kunoona um, amai vamai vake gogo vake aenda kwagogo vake kuholiday chichichi anga ari grade four grade five ndomataurira aita ari magrade four grade five paakasvikako anoti gogo vangu vakanditi ngatimbofambei tiende kumusha because gogo vaike vaigara kuwarren park gogo vake vova vati ngatimuendei kumusha kumusha kwavakaenda munokwanisa kubvunza kuti kumusha ndekupi kumusha ndekwamurewa vakaenda kumusha kwamurewa um, vasvika kumusha kwamurewa anoti pakaitika kanenge ka, kabira like handiti but pachiti kakabira kudaro yange iri like function gogo yavaifanira kuenda ndobva kuti ah, ndokwanisa ndirege nendechi nemuzukuru wangu ndokuya kwakaita muzukuru saka kuchiitwa bira rere because gogo wazi vanofa kadzi vanenge vachita sei vachibika doro nekuita sei sei thats why gogo chi vanga vari ikoko gogo vanoita zvekubika doro chichichi the bira manje razonyatsotanga vanhu vakufara vanhu vakuita sei sei sei hanzi pane amai vakauya pandiri ndobva kuti ah ko imi mune ava vekumadziva vari pano hanzi nini at that time anombozvifunga then gogo vangu vati vekumadziva ndiyani zvikanzi muzukuru wenyu uyu muzukuru wenyu ndekumvura kawe hanzi gogo wangu bva ramba kanitasa zvikanzi uyu zvikanzi e iyeyu zvikanzi aiwa hazviite kasikana so anoti mm, i don't remember kuti gogo vakazotaura kuti chine mukadzi vakazongobva pandiri but we are going to talk about what she still remembers anditi um, a few days later anoti gogo vake vakamumutsa pakati peusiku kuma 12 am whatever time it was hanzi whatever time it was papari pakati peusiku pakati peusiku akaenda nambuya vake vakaenda kumvura vanzi tasvika kumvura takaona chembere but chembere iyoyo ihave seen that chembere in my dream before chembere iyoyo ndobva yatovhunza zvikanzi nhasi mauya nemusikana hanzi obva gogobva wati e ndobva vakumbira zvikanzi ndaa ndichikumbirawo kana zvichibvira mutore inini muzukuru wasare toda kuti ambokura apedze chikoro aite sei sei munozotora mwana wenyu handiti ndokutaurwa kwazvakaitwa saka anoti ye gogo vangu vakanditi muzukuru chisara rutendo chisara panapa ndiri kudzoka ndikuenda nani nagogo ava tiri kudzoka mwanangu hanzi vandatomirira gogo paya but ndakamirira gogo zvaitika ndezvekuti ipaa pari pakape usiku asi paa pane njuzu dzaitamba mumvura but dzaitamba zvezvo dzechiti you know zvinoita madolphins zvekudai so ndo zvadzaitamba dzichiita dzichipenya dzichipenya ini ndichitovarairwa i didn't even see kuti gogo havapo you know aitovarairwa nezvaita njuzu idzodzo you understand and um, after um, sometime gogo vakazobuda gogo vabuda pepe ndobva vatomudza kati rutendo tinofanira ita sei tinofanira kudzokera kuharare nhasi chaiye chaiye chichichichi hanzi vatadzokera kuharare that time she was in grade four grade five um, anozoti ye a form three akazongonzwa futi mukadzi uyayo akazomuti yanguva yekuti uchidzoka kumba ndopa akazoinaona gogo akati gogo hope dzedzi dzaitika zvekare ndobva gogo bva vamuti okay ngatiende kumusha ndobva vaenda kumusha vasvika kumusha paya ndobva taenda kun'anga yainzi va serachino serachino serachimwe something like that ndakanganwa im sorry rutendo serachino serachimwe ivavo ndobva taenda kwavasera ngatinga vati vasera because ndakanganwa the last part of the surname taenda kwavasera kuya vasera ndobva vanditema tema nyora kundiro tema tema nyora tema tema nyora ndobva wandikwiza kwiza vakandikwiza kwiza obva wandikwiza kwiza hanzi bva ndaita zuva rese ndakagariswa munhanga mandanga ndakagara ndiri ndega but ndiri munhanga imomo anoti ndakazosvika pakurara vasera ndobva wanditi kana wazotaura nemunhu wandoda kuti utaure naye unozonoka padho tozoita se tozoya tichikuvhurira and it happened kuti ndakarara kudaro um, pachoto pavasera pakafuka paka mvura mvura yeye yakafuka iri muno ndobva mabuda chi njuzu njuzu yaiva yanditi rutendo yakuno hanzi bva ndaenda and yange iri the same gogo vaive bva ndavati ndauya manga muchida kuti chi zvikanzi ndiri kuda kuti urape zvikanzi muri kuda kuti ndirapani gogo vako vari kurwara hapana munhu ari kuzviziva kuti mbuya wako ari kurwara um, but gogo vari kuda kurapwa saka iwewe your task is to help gogo Wahelpa gogo uri kufanira kutanga waenda kuna vasera vasera unovaudza kuti zvanzi nevekumvura mixai handichada kutaurawo zvinhu zvaataura mixai chakati nechakati nechakati nechakati kuitira urwere hwangaonani hwangaona gogo gogo anga ane chirwere che mm, pachibereko chavanga vainacho chasati chazikanwa but pane chirwere chepabereko chavanga vanacho ndobva audzwa kuti udza vasera vaite sososososo kana vaita sososososo toda kuti vazorapa gogo mambakwedza nguva dzinoitwa nguva dzinonge dziri active the spiritual world yainenge iri active ndotime yatoda kuti chi gogo varapwe okay cool ndobva vataura taura nemukadzi uya zvikanzi asi iwewe task yako haisati yapera zvanhasi ndoda kuti urape gogo kana gogo yavo vavazopora kana nguva yako yekudzoka yakwana ichazodzoka zvamanje manje chimboita zvechikoro ndobva chembere yebva yaenda hanzi ndobva ndazoudza vasera vasera e, ndaudzwa kuti so so so so so so vasera ubva kuti hapana chimwe chawaudzwa aiwa hapana chimwe chandaudzwa hapana chimwe chawaudzwa aiwa hapana chimwe chandaudzwa zvikanzi ko wani ndiri kuudzwa izvezvi kuti vakuudzwa kuti chimboita zvechikoro then kana nguva yako yakwana tozokuudza se usina kundiudza zvikanzi ndangofunga kuti enge iri personal message yangu zvikanzi no iam the person achakubatsira with your journey so i needed to know but anyway it's fine vasera ndobva ndobva ita zvavakaudzwa paya but vakamuudza kuti ruchena handikwanise kuita zvinhu izvi iwewe usipo iwo wakutozviziva kuti uri munhu wekumadziva so we need to do these things tese hanzi vataita zvinhu zvetese e, gogo bvatanozviita kumvura kwatatakaudzwa nguva dzatatakaudzwa tichipedza kuita izvozvo gogo vakangotsvedza kupinda mumvura kutsvedza kwavakaita ndekwemunhu iye anga akarariswa because takaita kuti varare tichivarapa rapa tichimixa zvinhu zvataida kumixa zvazvi zvinhu zvekuzvibereko tichivisa sososososososososo and after all that was done when the everything was done tonge ti ritual was done e, gogo vakangosvova nemumvura muri pabata kutonge tonge munhu angoslide wadai sopinda mvura gogo havana kudzoka for two three days ndichingogara navasera vasera vachindidzidzisa iwewe tiri kufanira kutanga tazoenda kuna baba vako because baba wake vaisagara muzimbabwe baba wake vaigara kuuk mama ndovanga vachiri kuchi kuzimbabwe um, tofanira kutaura nevanhu vekodzinza rababa wako ndikufanira kuti tiite so so so iwewe tigadzirise chii chivanhu chako matara ako inini handizi rini naro ufanira kufambisa matara ako vachakudza kuhope kunwa urofanira kuenda kuzonobatsirwa chi matare ezvinhu zvako because chivanhu chako iwewe nechangu zvinhu zvakasiyana urofanira kuitiswa nemunhu chi ane chivanhu chako ndozvaanga akaudzwa saka kana nguva iyoyo yakwana usazokanwa nekudzawo nekumba after three days gogo ndobva wazodzoka saka ipapa aingodzidziswa mushonga uyu unoshanda chakati uyu unoita chakati uyu chinoita chakati and aiti from time and time again taitopota tichiona mukadzi uya uya achitotaura navasera vasera eh, chitai so chitai so vasera vaiti vaipota vachitaura nenjusu iya yaipota ichiuya iyewo rutendo aitopota achitomboona njusu yacho ichiuya yowadza kuti tikuita so so so so anyway gogo vakazodzoka but kudzoka kwavakaita vakadzokera mukitchen mani mavasera semapindira anga amboita njuzi iyaye pekutanga pepe hanzi ndo madzokero akaita ani gogo uh, gogo vadzoka vanoti vakamuudza musikana kuti anda andichiudzwa kuti kumberi kwako kwakajeka chaizvo asi uchenjere vanhukadzi vemuupenyu hwako iwewe vamwe vachatrai kukutorera chipo saka i need you to be careful of the women that you encounter from this point forward and mwana obva ati orit hapana kushata ndobva odzokera kuharare vari kuharare kuya um, she ended up being friends because now aa kuharare anga akufom four she ended up being friends nemumwe musikana musikana inga tinomuti chenai saka chenai munhu aisanyatsogona chikoro but rutendo aigona chikoro zvisingaiti and it happened kuti chenai akazomboti kuna rutendo hende umbonorara umba kwedu tichiverenga tichita sei sei sei rutendo anoti the dream i had tiri kumba kwana chenai ndakarota chembere dzangu six dziya dziri kumakumbo kwangu dzichinditi ko muno uri kuitei wako kwanani hanzi ndikandauya kuzobatsira mumwe kuverenga chichichi zvikanzi ko munhu iye akakutorera pfungwa unotangira papi hanzi bva ndatovati aiwa ishamwari yangu zvikanzi usati tise nharo tiri kutaura kana tichitaura unoteera ukuru kana uchitaura chichichi hanzi so that time yatiri kuitisana nharo pepe chena yobva atanga kuchema ari kuhope hanzi ndo pandiri kupepuka ndikuti kochena yoro chemei zvanzi aa mheno zvandiri kungonzwa ngatimboverenga ngatimboverenga ah tikuverenga tikuverenga paya tikuverenga tikuverenga a few days later maexams obva atanga maexams tapinda muexam room first exam ndiri kunyatsoziva zviri kuitika second exam chena yobva nditi ende tinoverenga tiverengere second exam from there from there forward hapana chinhu chandanda kuziva my mind was blank everything was blank ndopaakazoti ari kuhope uh, second exam ari blank third exam ari blank hanzi ndo pandakazoti imi asi muri kundiitisa nharo muri kundibatira nyaya yekuti ndakakupindirai ko chindiregererai ari kutongotaura ari ega ari kumba ari kuti ndiri kuziva kuti muri pano kana muri pano ndiratidzewo nekuzviratidza kwenyu i don't know kana muda kuzviratidza manheru or whatever time aimuri kuda kundiratidza but i need you to answer me is it because i disrespected you ndichikupindirai zvakuita kuti ndisafe all these things im suffering right now in my life ndokutaura kwaitani rutendo zvisinei manheru ndobva wazouya zvikanzi ive vaona kona zvakaitika musi uyu here hanzi ndiri kuedza kufunga kuti chii so uh, pakazouya musikana wezera rangu ndiye akazouya zvikanzi ndatumwa ndanzi ndikuudze kuti iwe zvinhu zvakaitika musi yaona uzvione here musi wakataura navo do you remember vachitaura newe ukati iwewe he inini ndangoya uzongoverenga chichiuchiwapindura don't you remember chenai achichema uri pakati pekutaura nawo ukapepuka ukabuda mutransma ungo uri uchimubatsira Chenai kuchema kwaaita ndekwekutoti usaramba uchipiwa advice aitovadzinga ipo paya Chenai aitotora pfungwa dzako Chenai akatora pfungwa dzako muchinyora second exam remember she hugged you achikuti best wishes third exam achikuti achikuhaga achiti best wishes akatora pfungwa dzako so chenai right now ndiye akatora njere dzako akatodzigara pese pauchapinda muexam hapana chaitika pauri iwewe nekuti ausisina kana knowledge or anything but i can help you right now ndoda kuti utore akapiwa tsanga yaakapiwa zvikanzi ndoda kuti utore tsanga iyoyo next exam pamunoenda chenai akakuhaga ndoda kuti uchise pagotsi pake hanti wakahaga munhu so maoko ako anoenda kumashure kwake zvikanzi isa apapa tsanga iyoyo apa pake ende zveshuwa hanzi tichipinda muexam um, pfungwa dzangu dzakadzoka ndandakuziva and hanzi that day i was writing african history all of a sudden mwana akuziva zvanalobhengula akuziva zvese akutonyora akutoita sei sei sei nguni state whatever whatever whatever and hanzi ndiri pakati pekutonyora paipai because ane maexams anenge ari ma2 hours 30 minutes hanzi ndiri busy kutonyora kutonyora tane awa tatanga paiperi makunzi one hour 30 minutes left hanzi chenai akangosimuka agobvisa hembe agotanga kutsva ndiri kutsva ndiri kutsva agobvisa hembe dzese vanhu vagoti ha munongoziva ka zvinhu zvekuhigh school ha ha haunyare eh, chichichi ah, zvikanzi chena yaroiwa chena yaroiwa but hanzi akapfura nepadesk pangu agorova desk rangu zvikanzi haipere yakadaro nyaya iyoyo obva abuda obva aenda hanzi ndakutya paya ndikati nei mwari ndodii paya ndodii ndodii manheru iwayo ndopaakabvaudzwa zvikanzi ndikuda kuti tsanga iyi uishandise umixe chakati nechakati zvaataura ini handidi kuzozvitaura nekuti vamweni mozodaita maself medication handiti zvaakanzi amixe mixe mixe achidaidzira zita rachenai zita rachenai anoti akatoona chenai achibudikira pamvura odai so achiramba achipenga but mukurara kwaakazoita anorememba chenai achiti nyaya yayo yapere but mm, kuhope ikoko akadana wo yake vanhu ami yake vakadzi vake six vaya she remembers vachizodhifita chena ine shiri two dzeblack dzanga nadzo neimbwa two dzeblack futi dzanga nadzo hanzi akaya neimbwa two dzeblack neshiri two dzeblack from that day forward no one ever knew anything about chenai so kutaura kwazvinozoitwa iye akazoudzwa kuti zvinonzi kumba kwana chenai vairoya vaita so so so so so saka because wo wakamufumura and she knew kuti you knew she knew what you know whatever whatever Uh, kunyara kwavo ndokwakazoita kuti vatozobva from kuharare kwavaigara ikoko kutozobva completely anyway mwana asikana apedza chikoro zvinhu zvese zvakumeka sense and what not and what not um, she finished university as well apedza university yake then obva azombodzokera chi kumosha pamwe pati hazvizodi kuti uzongoramba utara panonomboda makulalo anyway chenai adzokera kumusha apedza university um, now azoenda kuna vasera because akazodzwa message zvikanzi chienda kumusha dzoka kumusha ugadzirirwe zvinhu zvako and it happened kuti ari kumusha ipapo dad vake vakabva vauya kumusha kwana gogo vake dad vake natete vake nambuya vake vakauya kumusha vachitoti ah ameno tangonzwa songonzi tizongoya uzongokona tese tiri three tangofunga kuti ufanira kumbonoona mwana but kumusha kwani kwamai vake ndokuya kwakaita nababa wake because iye anoti kuhopa anga akatovhunza kuti saka ndinozoita sei so so so so ndobva vatomudza kuti don't worry baba wako vachauya nemarepresentatives avo zvinhu zvako zvichafamba mudare rakanaka because zvinoitika ndezvekuti mbiya vake vanga vane mweya wekumadziva vanovani mai vamai vake muri pabata saka it was easier kuti zviitwe kumusha kwamai vake as much as ari mwana wababa wake marepresentatives ekumusha kwababa naiwo baba wake chi vakabva vauya saka pavakauya paya Ah, because gogo akanga ari munaita zvechivanhu wakabva watoti ah ini nda ndakazviona kare kuti mbuya wako ndiyo madziva asi zvinhu zvekuti anhu aumbonyanyofungisisa semuna anga asina madziva akashata paari ndakangotiwo ah ndozviripo ndo um, pakatozodaidzwa the rest of the family kuti izouya saka anoti musi wakaitwa zvekuti ndigashire um, vedzinza rangu um, pakabuda shato nhatu dzakangobuda kunge dzabva mumuvhu here whatever akapfeka machira ake masvikiro nechichichichi aanenge achifanira kupfeka yeye pakabuda shato nhatu shato nhatu dzese bva dzauya e, dzakamisa musoro zviya zvinoita nyoka ka dzakamisa musoro but dzakamira chi pamberi pake dziri three and anoti ini ndakazongobudirwa anotaura kuti akazobudirwa nasekuru vasekuru vasekuru whoever akabudira paari but kutaura kwaita munhu iyeye anoti zvinonzi shato idzodzo dzaita dzichidzikisa musoro dzichidzikisa musoro kudzikisa musoro kuratidza chi respect dzapedza kudzikisa musoro kuratidza respect dzinonzi idzo dzakatorwa naiye rutendo akadzibata dzese dziri nhatu dzikavhiyiwa because pane mafuta eshato aidiwa ndokuzviwinza kwakaita shato idzi dzakawiswa chi nesvikiro ranga riri paari handiti pakatorwa mafuta eshato pane zvaida kushandiswa kuti agadzire munhu anga ari pavanhu ivavo vanga varipo padare ipapo anga ane nguva achirwara so she says vanhu vo vanoziva mafuta eshato achishandiswa zvakashata asi kune mafuta eshato zvinoenderana neintention yauri kuda kumashandisa ndeyechii e, eh, remember ndambokudzai kuti mbuya vake papa nechirwere chepabereko chavanga inacho paidiwa mafuta eshato Saka peya pawakanobatsirwa kunogadzirwa chichichi paya navasera zvinhu zvakambomira asi zvasati zvanyatsopera. Saka kuzobuda kwakaita sekuru vekwauyu vachizobuda vachitaura mafuta eshati wayo akazoshandiswa panani pana mbuya vake ndokutozobatsirwa kurapwa kuita sei sei sei ana gogo vese gogo mai vababa mai vamai mai vamai remember ndovairwara mai vababa vakatozobatsira ah ngatiite so ngatiite so vasera vakatobatsira paya mwana achiita sei achibudirwa achigashira vadzimu vake apedza kugashira vadzimu vake anoti kune vakadzi vatatu chembere dzakanakisisa futi dzadziri pa6 vaya dzakangosvika dzikati aiwa tiri kuzviona tinogashira mwana wedu chichichi dzichisvika paya dzichiombera aiwa because dzaindipochi respect remember ka masahwira echi evadzimu dzakauya dziri dzega dziri three dzichiombera kundiombera kuti aiwa tinotenda tinokugashira ichi chichichi hanzi mukugashira kuya sekuru vaiva nobudirwa eh, ndokuzokwadzisana nevakadzi vaiva vatatu zvikanzi amadzisahwira achifambai nemwana wangu from here isusu tino, tino, tino tinobvuma kuti mwana ndewedu tamugashira chifambidzanai naye pamatare pamunenge muchiita muchimurapisa muchiita sei muchimubatsira um, it, she says you know things went swiftly machembera aye matatu aye kunakanaka vakatondikwazisa kwazisa vakandipa mapresents avakandipa vamwe vakandipa mvura vamwe vakandipa tsanga vamwe vakandipa akangopiwa zvinhu zvakawanda wanda zvinhu zvakawanda wanda zvaakapiwa mumaoko zvimwe zvikaiswa musaga mazvaifanira kuiswa and vakadzi vavo vakazoti aiwa nenguva tichazenge tichitaura asi tinokugashira mwana wedu chichichi and you know things went swiftly uh, within a few days mdara kubva dzokera uuk and wara wara wara wara anyway now back to basic life uh, rutendo azotiwo kurei futi remember payanga achangopedza university azoti kureiwo futi akutanga kuzvishandira you know she's having a good life and uh, she met a man of course she met a man mm. of course she met a man she fell in love with this man they started dating and you know ndobva arorwa so

you know cast iron pots anga akabva kuna tete hanzvadzi yemurume and she always used those pots asi uh, ma everyday pots guys those who know know they are not everyday pots but um, she ended up making them my everyday pots because they were that good you know aigara achishandisa maputa aye ashandisa maputa aye but anoti mumarriage mavo things started noting, not making sure hanzi noting, not making sure zvinhu zvazvisaite make sure zvazvisafambe nemurume wake the husband was always tense all the time akamboedza kuvhunza vekumadziva nhai chii chiri kuitika no answer no answer they just went quiet on me zvikaramba zvichiitika for like three months until this other time tete vazoya kumba vakandipa mapota yaye ari seko mapota muroora aiwa mapota ari bho tete chichichichi so anoti tete vakauya kumba ndobva warara kumba and then mangwana makuseni Ah, vakamuka makusenzeani kuma six hanzi vandati ati atete amufana umuka that early zvikanzi aiwa ndoda muka early rega ndimbocleanirawo muroora wangu mumba chichi which is weird but you know it's kind of nice uh, tete ubva watanga kucleana paipa iyi saka anoti maid wedu anga ari off that day mm, tete vari kucleana chichijani saka ini ndakabuda mubedroom but zvezve kuti mubedroom hauvhurise door stereki and um, she just walked in the kitchen ari kupinda mukitchen ari kuona tete vaye vaye um, let me try to look for something guys uh, let's use something like this toti uku kunze kwepoto umu ndo mukati mepoto so anti hanzi vairongedza zvinhu because you know zvinhu zvenezviromanheru zvamemasuka chichichi masiya pepe tete variita sei vari kurongedza maplates pepe vari kuwispa something in those pans and pots hanzi obva ndonobva kuti ah muroora ndobva wakanda poto iyaye pasi and then she started running mad just like that she started running mad tete vakatanga upenga vakapenga vagobuda mumba vagomhanya vagodii vagodii ndigomutsa murume nhaive hona ko hanzvadzi yange ita sei and from then on my husband's care just started coming with force baby ko chii chaitika so so so so so so so only for them to realize after a while tete ndopa wakazoti let me confess kwacho let me confess like hanzi vakaita three days munhu achipenga kuendeswa kumurume achipenga everything achipenga achipenga vari kubvunzwa naamwene wamakoti mai vavo tete ko chii chaitika orai mama let me confess let me confess pakaroorwa ngati mti jofrey pakaroora jofrey mukadzi uyu ini ndaisamufarira mama mukadzi uyu hamene kupenya kwaanako kunondisvota he chichichi saka ndakaenda kuna sekuru kwandakaenda vakandiudza kuti akaramba achibikira mumapoto aya murume wake achazove nerudo naye murume wake kana amuramba zvinhu zvake azvizofambe zvakanaka he chichi you know that type of thing so she mm, confessed but muroora there was nothing she could do vangoti ah alright ndapanzwisisa but kuti ndikuregererewo panonetsawo you know chi but you know its life eh, ndo zvinoitika wat wat wat and then hanzi muroora ari pakati pekudaro tete vakatanga kuti apa vabva vauya vabva vauya anani vauya njusu dziri mashure kwake njusu dziri mashure kwake ndivanani vakadzi six ava chichani ndopa ndakabva ndazvifila ndikati those women are back and they came with the force hanzi vari pakati pekutaura idzo njusu dziri apa hamusi kudziona njusu dzanadzo hanzi vagotanga kumuita zvezvesataure tete vari kutaura but hapana chiri kubuda and she felt that force yevakadzi vaive vari around her zvikanzi mumba muno hatinombobvira takupa guva hede kuroora murume uyu hatisiuziva kuti wakauya sei wakauya wega mumba muno peka zvinhu zvako ubve pamba panapa abva angoendaomba kwavo ndobva apeka zvinhu zvake obva aenda obva asiya murume murume obva azodzoka after iwayo ndopa akazoti chirega ndikudze inini ndiri munhu akaita sososososo vekumadzio obva wati nawo waa munhu wedu manje unotaura chokwadi waudza munhu wako chokwadi munhu wako akuti accepta now we can come akuchitanga kuti accepta uh, she moved back together with her man they had kids bla bla bla bla you know bla bla bla bla but um, point is point is vamwana munoroya muchifunga kuti he so so so so so ivo vane zvinhu zvakadai so zvavanomira nazvo pari tricky murunzisa pari tricky um ndambokudza kuti tichaenda kumazowe dam right anyway uh, vane vana vavo everything is going good chichichi until this other time um akarota vakadzi vaive vachimuti mazowe all the time achingomuti mazowe mazowe mazowe and she knew kuti hapana poti njuzi dziri kuda unwa mazowe let me go to mazowe ndobva aenda kumazowe anoti akasvika kumazowe um asvika kumazowe akasangana nenjuzu yanga iripo ikamupa zvinhu zvaifanira kupiwa zvekuti arapise mai vake nekuti mai vake futi vanga vakurwara akapiwa zvaakapiwa ipapo apiwa zvaakapiwa ipapo zvikanzi nenjuzi iyayi yandobva yamuti kwauri udzokera uko ndoda kuti kana wasvika kwauri kuenda unovhura kuseri kwedhoo remumba mamai vako chinhu chiri ipapo uchitsvaira une uchirasa mugomba ndoda kuti uone zvichaitika abva asvika okay okay kumba kwamai vake ari kutovapa mushonga uyo ya so so so so so and um, abva anotora chinhu chiri kunzi chiri kuseri kwedo kwamai vake ndobva achiendesa kugomba anoti mumba mamai vake makatanga kungosimuka mvura kudai so vemadziva vakazoya personally zvinhu zvangapiwa zvezve personally vanhu vemadziva vakauya vakarapa mai vake mai vake vari unconscious vasingatombozive zvekuitika vakauya vakarapa mai vake and uh, after a while zvinozonzi izvo um, kwakazouya munin'ina wake mwana wamainini akauya kumba kwavo rutendo auya mwana uya anga akuchiva zvinhu zviri pana rutendo obva atora hembe yake ameno kwaakaiendesa achida unoigadzirisa kuita so so so hanzi time yakagadzirisa hembe yangu ndanga ndisina simba for a very long period anditi ndazodzwa nawo nemadziva kuti pane munhu ari kushandisa simba rako only for her to find out mwana wamainini ndiye ari kushandisa simba abva adzokera futi kumazowe kumazowe paakaenda pepai abva audzwa futi zvekuita and then obva adzokera kumba abva anotora hembe yekumba kwamwana wamainini akanga akaiviga pakati pebhesi nemetress abva atora hembe iyaya ndobva aisa zvinhu zvaangaudzwa nenjuzu futi iyeye kumazowe ndobva aira sei ndobva azvigadzirisa till this day musikana iye antonetsikana nevarume anonetsikana neeverything because aida kuba simba remunhu now akaitwa back to sender in the west way so anoti she time and time again shes uh, told kuenda kumazowe haaende kwamurewa anoenda kumazowe ndokwaanoenda kunoudzwa chi nenjuzi yaanofanira kuudzwa nawo so um, chivanhu chake akazowana munhu anomubatsira munhu anomubatsira ngari wekuguruve ndiye akazouya paakazouya achibatsirwa kuzogashira chivanhu chake na ndakanganwa that part ah, kuzogashira vadzimu vake chichichichichi kuti avhure kuvaratidza kuti ndakukugashirai munhu akanga ari wekuguruve anga ariko achibatsirana navasera paakazoita zvekuzoaccepta zvinhu zvake so guys musapote muchichiva vanhu musingaziye zvinenge zvichiitika navo musapote muchiitira vanhu utsinye it can come back and bite you handiti akamboitirwa utsinye nemna aida kuti asanyore form four akaitirwa utsinye navatete akaitirwa utsinye nemwana watete vake nemwana wamainini vake so let's just be mindful of what we do but yeah that's what we have in uh, today's juicy story time i have another one that's coming up uh, I, I don't want to promise so i'll say this coming week probably wednesday or thursday we have in juicy story time i'm still um, corroborating it nemuridzi wayo